سڵاوی خۆی گەورەتان لەوێ هاوڕێیان وانەی 1970 لە کۆرسی فێرکاری جافا بابەتی بابەتی ئۆپی ئاستی پێشکەوتوە لەم وانەیەدا باس لە بابەتێک دەکەین تەجهیزکردنی ئیشێکە کاتێک ئێمە ئەمانەوێت لە بەرمەجە ئیشێک بکەین چۆن تەجهیزی بکەین هەڵبەت بە چینە سەر واقعی ژیانی ڕۆژانی خۆمان وە نمونەیەک وەرگری نمونەیە وەرگین ئەم ئەمە بابەتی ئەمڕۆ لە بەرمەجە ئێمە پێڵین ئینشاڵایزیشن وۆرد لە زمانی پرۆگرام سازی جافایا هەروەکو تر بەردەوامە وانەکانمان ئەگەر لە ژیانی ڕۆژانەی خۆمانە ئێمە زۆرمان بینیوە کە دەستەکات بە دروستکردنی بینا یاخود خانوویەک لە دروستکردنی بینا ڕاستخۆخۆ کۆمەڵێک پرسیارێک بێتە پێشەوە ئایا چی بکەم چۆن ئامادەکاری بکەم ئامادەکاریکردن لەیرانەیە هەڵبەت پێویستت بە نەخشیەکە بێت لە لای مهندسێکەوە و پێویست بە وەستا ئەبێت بۆ دیاریکردن

ئەندازیار دێتە پێشەوە و خاوەن کارێک دێتە پێشەوە بۆ منە وەستا ئێمە بە پێی بڵین وەستایە و وەستای دروستکردنی بینایە و وەستای ئەو ئاوەڕەکانە وەستای کارەبا بە هەموو ئەمانە تیمێکمان دروستکردنەوە بۆ تەواوکردن یاخود دروستکردنی ئەو بینا ئەو خانێکە دەمانەوێت تیان نیشتەجێک بۆ کاتێک هەمووی ئەمانە یەکەگرن هەرەکە و ئیشی خۆیەکات هەیەکە و ئیشی خۆی ئەکات دەست ئەکات بە دروست کردن و و لە لایەکی تریشەوە لەگەڵ هەمان تیمە ئەو مەوادی کە پێویستمانە ئێمە ئامادەمان کردووە و هەنگاو بە هەنگاو دەستمان کردووە بە دروستکردنی بیناکە و ئیشمان تیا کردو تا ئەو کاتی وردە وردە تەواو ئەبێت و دواتر سیرەکەین بەرەو کۆتایی بیناکە ئەچێت و دواتە کلیل ئەدرە بەدەست خاوەن خانوە و هەیە نیشتەجێ ئەبێت و بەمەش هەنگاوێکی سەرکەوت و یاخود کارێکی سەرکەوت و ئەدرێت بەدەست باشە ئەگەر ئەمە بێنینەوە بۆ لای بەرمەجەوە بهێنینەوە لەگەڵ بابەتی بەرمەجەیا بیگونجێنین، ئێمە لێرانەیا دوو بابەتمان ئامادە کردووە، یەکێک لەوانە ئینتەرفەیس و ئەوەی تریشیان ئەبستراکت کڵاس. هەڵبەت هەرێک لە ئینتەرفەیس و ئەبستراکت کڵاس

فەیس دەتوانێت تا چەند کلاس پەیوەست بکرێت یاخود ئایا ئینتەرفێس بابەتی وراسی بەسەر جێبەجێ دەکرێت یاخود نا یاخود ئایا ئینتەرفێس میسۆدی لێ دروست دەکرێت یاخود نا یاخود ئەو میسۆدی کە دروست دەکرێت ئایا هیچ کۆدێکی تیایا دادەڕێژرێت کۆمەڵێک هەموو ئەمانە و لەگەڵ ئەبستراکت کلاسا بە هەمان شێوە ئێوە مە لە دوو سلایدی جیاوازدا کردومانە هەم وەکو خەڵبندیمان لێ کردووە و هەم دەشبێتە جیاوازیەک کە دەبیدرێت بۆیە ئینتەرفەیس دروست دەکرێت بە بەسی ئاوادەکردنی کارێک ئەوەش بە بنەمای سەرەکی دادەنرێت پێویست دەکرێت بە کلاسی ئاسایی کلاسی وارس وەکو ئەوەش دەردەکەوێت وراسی لێوە جێبەجەکرابێت هەروەکو جۆرێک کە دەرەکرێت دەتوانرێت کلاسێک زیاتر پێویست بکرێت بە ئینتەرفیسەوە لەمەشەوە دەکرێت وراستە چەندجار چەند جارە بکرێتەوە ئەو بابەتی کەوراسی بەسرە جێبەجێ دەکرێت دەتوانێت چەند جارێک دووبارە بکرێتەوە یاخود چەند جارە بکرێتەوە لەوەی ئینتەرفیس لە کلاسەوە ناتوانرێت بابەتی وراسی بەسەردا جێبەجێ ببێت دەتوانێت ئینتەرفیس لەگەڵ ئینتەرفیسێکی تررا ئێوراسی بەسرا جێبەجێکرێت هەوڕێن ئێمە کاتێک کە باس لە دەڵێی میراسی بەسەرا جێبەجێ بکرێت لە ڕاستەیە تۆزێک زمانی کوردی لەم بابەتانەیە کەمێک لاوازە بۆیە کاتێک دەڵێ میراسی بەسرات جێبەجێکرد یعنی بڵین ببێت بە چایلد و پارێت باشە بەڵام ناتوانرێت تەنفیز بکرێت وەکو ئەوەی لە نێوان کلاس و ئینتەرفیسدا دەکرێت ئەو ئیسۆدەی دەنووسێت لە ئینتەرفیسدا تەنها دەهەوێت یاخود ئامادە دەکرێت و هیچ کۆدێکی تێدا ناوزیت ئەگەر بشکێت ئەوە بە دەبێتە فایدا لە کاتی تەنفیزکردنی ئینتەرفیس بەسەر هەر کلاسێکدا پێویستە تەواوی کۆدەکانی ناو هەموو میسۆدەکان بنووسێتەوە کە ئامادەکراوە لە ئینتەرفیس دەتوانرێت وراستە جێبەجێ بکرێت لەو کڵە سەوەی کە پەیوەست کراوە بە ئینتەرفەیسەوە وە میسۆدەکانیشی بە شێوەی ئاسایی خۆی بنوسرێتەوە دەتوانرێت ئینتەرفەیس چەند ڕویەکەوە بەکار بهێنرێت چونکە چونکە با بڵێن دەبێتە نێوەندگیرێک دەبێتە نێوەند

ئێ ئیمام هەموو ئەو عەناسیرانەی یاخود هەموو ئەو پێکهاتانەی تری دەخوێنێتەوە. دەتوانرێت ئینتەرفەیسێک یا زیاتر بەسەر ئیمەمدا تەنفیز بکرێت بەڵام پێویستە میسۆدەکانی ئینتەرفەیسی بەکارهاتوو بنووسرێتەوە. ناتوانرێت ئۆبجەکتێک لە ئینتەرفەیس بناسێنرێت هەڵبەت ئەمە ئەبێ ئەیکەینەوە بە بابەتێکی تر یاخود بەوانەیەکی تر کە لە داهاتووە باسی دەکەین ئەمە وەکو ئینتەرفیس ئەبستراکت کلاسمان هەیە دروست دەکرێت تەنها بەمەبەستی تەجهیزکردنی ئیشێک دروست دەکرێت بەمەبەستی جەبەجێکردنی ویراسە بەسەریدا لەگەڵ کلاسێکی دەتوانرێت گۆڕاوەکان و سابەتەکان بناسرێت تێدا دەگونجێت میسۆدەکان میسۆدەکانی ناوی کۆدی تێدا نووسرابێت یاخود نەنووسرابێت دەتوانرێت ئۆبجکت ئۆبجکت لە ئەبستراکت کلاس بناسێنرێت تەنها لە کاتێکدا دەکرێت کە تەواوی میسۆدەکانی لەخۆ گرتبێت و ئەگەر هیچ میسۆدێکی لەخۆ نەگربێت ئەوە دوو کەوانەی بیگن و ئێندی وەکو ئەو شێوەی کە نووسیمانە دەنووسێت ناتوانرێت میسۆد لە جۆری ئەبستراک دروست بکرێت مەگەر تەنها لەناو کلاسێکی جۆری ئەبستراک بێت لە کاتی ناسانی ئینەم لەناو ئەبستراک ئەبستراک کلاسەوە

لە تەجهیز کردنی ئەو ئیشەی کە ئێمە ئەمانەوێت بیکەین لە ڕووی بەرمەجەوە وان ئەمجارەشمان کۆتایی هات زۆر سواس بۆ گوێگرتنتان